Shwmae plant! Heddi mae Miss Martin mynd i darllen stori o enw Y Lundysyn Nerfus. Wyt ti'n barod? Y Lundysyn Nerfus. Oedd hi'n wanwyn yn y ardd. Diorodd Luned Lundysyn o o'i a chropiodd ar ddeilen werdd fawr. Gwenodd, yn hapus, rydw i wrth fy modd mae Linda sy'n ydw i, meddai, a dechreuodd foete ei ddeilen flasus. Y funud nesaf, hedfanodd buwch goch goda drosodd. Rydych chi'n lwcus iawn, meddai fuwch goch Gorta. Pan ddewch chi'n Billy Pala, bydd gennych adenydd fel fi. Mae hedfan yn edrych yn flinedig iawn, meddai Luned. Hoffwn ni aros fel yn dysyn am byth. Peidiwch â phoeni, meddai fuwch goch Gorta. Mae cael adenydd yn wych. Gallwch chi stopio i orffwys pryd bynnag y dymunwch. Gwenodd Luned, ond nid oedd hi'n teimlo'n siŵr. Efallai un diwrnod, meddai hi. Daliodd ati i fwyta a hedfanodd ef uwch goch gota i ffyrdd. Dranoeth, daeth Gwenyn draw. Ydych chi'n lwcus iawn, meddai'r wenyn. Pan ddewch chi'n Billy Pala, byddwch chi'n yfed neithdar fel fi. Dwi ddim yn credu byddaf yn hoffi neithdar, meddwl Luned. Ofyn hi pe gallwn aros fel Linderson am byth. Peidiwch â phoeni, meddai'r wynanyn. Mae yfed neithdar yn wych. Mae hi mor flasus. Gwenodd Luned ond nid oedd hi'n teimlo'n siŵr. Efallai un diwrnod, meddai hi. Daliodd ati i fwyta a hedfanodd y wenenyn i ffwrdd. Ychydig ddyddiau y ddiweddarach, neidiodd ceiliog yr hedyn drosodd Ydych chi'n lwcus iawn, meddai'r ceiliog yr hedyn. Pan ddewch yn Billy Pala, bydd gennych chwe choes fel fi. Ond rwy'n hoffi cael 16 coes, meddai Luned. Hofwn pe gallwn ni aros fel yn dysyn am byth. Peidiwch â phoeni, meddai ceiliog yr hedyn. Mae cael chwech coes yn wych. Mae hynny'n ddigon ar gyfer glanio ar y llawr, gwenodd Luned, ond nid oedd hi'n teimlo'n siŵr. Falle un diwrnod, meddai hi. Daliodd at ei i foeta a neidiodd ceiliog yr ed yn ei ffyrdd. Bore drannoeth. Sylweddolodd Luned ei bod yn llawn. Meddyliodd am bopeth roedd ei ffrindiau wedi ddweud wrthi a phenderfynodd bod yn ddewr. Fallai heddiw, meddai, wrth iddi newid ei hun yn grosalus. Arosodd hi fel yma am llawer o ddyddiau, nes ei bod hi'n barod o'r diwedd i gadael ei chrosalus. O dod yn Billy Pala, archwiliodd Luned yr ardd gan deimlo'n hapus ac yn falch o'i hadenydd newydd. Mae cael adenydd yn wych, meddai wrth iddi hedfa yn heibro'r fuwch goch gota. Mae hi'n flasus, meddai hi wrth y wenynyn wrth iddyn nhw yfed neithdar gyda'i gilydd. Mae chwe choes yn ddigon, meddai Luned wrth iddi lanio wrth ymyl ceiliog y rhedyn. Y noson honno, daeth hi ar draws Lindysyn yn bwyta deilen werdd flasus. Ydych chi'n lwcus iawn, meddai Luned. Pan fyddwch chi wedi gorffen bwyta, byddwch chi'n dod yn Billy Bala fel fi. Gwenodd y Lindysyn, ond nid oedd yn edrych yn siŵr. Hoffwn pe gallwn i aros fel Lindysyn am byth, meddai. Peidiwch â phoeni, meddai Luned. Roeddwn ni wrth fy modd yn Lindysyn hefyd. Ond ymddiried yn of, mae bod yn Billy Bal yn wych. Ond dyna stori hyfryd o Linda Sin Nervous. Gobeithio ti wedi mwynhau.